וואס מיינט א ענף? וואס מיינט מען צו זאגן ווען מען זאגט פאר א מענטש האלט נישט פון דיך, א מענטש דארף זיין א ענף, וואס מיינט מען צו זאגן מיט דעם? וואלסטו געוואלט זאגן אז ס'מיינט א מענטש טאר נישט האלטן פון זיך, צו האבן לאו קאנפידענס? וואלסטו געוואלט זאגן ס'מיינט אפשר א מענטש דארף זיין דעפרעסט? האסט אמאל געזען א דעפרעסטע מענטש? א דעפרעסטע מענטש האלט נישט פאר זיך, ער זאגט איך בין גארנישט ווערט. איז דאס מיינט א ענף? איז אויב דו האסט געהאט א הווא אמינא דאס מיינט א ענף. די תורה שרייבט, ומשה, ואיש משה ענוה מכל אדם אשר על פני האדמה. וואלסטו געהאט חס ושלום א האוומענער צו זאגן אז משה רבינו איז געווען די מאוסט דעפרעסט מענטש אויפן וועלט? איט דאזענט מעיק עני סענס צו זאגן אזא זאך. די גאנצע תורה איז געבויט אויף שמחה, קענסטו מיר זאגן אז די רבי וואס האט אויסגעלערנט די גאנצע תורה איז געווען פארקערט? חס ושלום. דאזענט מעיק עני סענס. און בכלל א דעפרעסטע מענטש קען נישט ארויסקומען פון בעט, וויאזוי קען איינער פירן א גאנצע כלל, גאנץ כלל ישראל עם כשורף, ווען ער איז נישט מלא שמחה? איט דאזענט קליק, ס'מאכט נישט קיין סענס אזעלכע ווערטער צו זאגן. יעצט וועסטו אלס זאגן אקעי וואס מיינט א מענטש איז דעפרעסט טייטש ער פילט נישט קיין חיות אין לעבן, ער איז ממש ווערי דאון ביי הימסעלף, באט זאל זאגן א מענטש ער פילט א חיות אין לעבן, איז עס לאו קאנפידענס, ווייסט איז זייער זייער לאו סעלף עסטיעם, ער פילט נישט שטארק מיט זיך. וואלסטו געוואלט זאגן אקעי משה רבינו ולשמוע שנה מקלו דא האט מען געהאט די מאלס לאוס קאנפרענס עניבאדי אויפן וועלט איך מיין איינער וואס וויל זיין איינער וואס א פירער מוז האבן היי קאנפרענס דו קענסט נישט זיין קיין פירער אז דו האסט קיין היי קאנפרענס און ווער רעדט נאך פון א פירער פון עם קשיורא ווי כלל ישראל דאס מוז זיין פולי קאנפרענס ביי זיך סא ס'קען נישט זיין דאס איז פשט דעמאלס וואס איז פשט פון אהנעוו? אהנעוו טייטשט. ווען א מענטש זעהט אז אלעס וואס געשעהט קומט פון די אייבערשטער און ס'נישט דא קיין שום כוחים ועוצם בידי, אלעס איז די אייבערשטער, דאס טייטש ענווה, ער זעהט נישט זיך אז זאכן דארפן גיין וויאזוי איך וויל, ווייל איך פיר נישט גארנישט. אלעס ווערט געפירט דורכ'ן אייבערשטן, ממילא וואס דער אייבערשטער וויל דאס געשעט, יעצט איך בין א עבד השם, איך, מיין עקזיסטענץ עקזיסט צו דינען די אייבערשטער, צו טון וואס דער אייבערשטער וויל, מילא ער זעט זיך נישט אלס א זאך פאר זיך, די 'איך' איז נאר א עבד השם, דאס טייטש ענווה, און א מענטש וואס וויל דאס און וואס טראכט אזוי און וואס פירט זיך אויף אזוי איז מלא שמחה און איז מלא קאנפידענס. דאס הייבט אויף א מענטש, ס'עלעוועיט א מענטש. יעצט, א דעפרעסטע מענטש איז פונקט פארקערט. איז קודם לאמיר פארשטיין וואס מיינט א דעפרעסטע מענטש. ס'איז דא מענטשן וואס מ'זאגט זיי זענען דעפרעסט אבער זיי זענען נישט דעפרעסט. ס'דא מענטשן ווען זייער פארווייטאגט, זיי האבן געהאט א שווערע לעבן, צו זיי האבן א שווערע לעבן, און זיי זעען נישט קיין וועג ארויס, און דער ווייטאג מאכט זיי אזוי משוגע אז זיי ס'הייבט זיי אן מאכן פארלירן די חיות אין עסן, זיי פארלירן די חיות אין לעבן, קיין איינער האט א חיות אין עסן, באט ער פילט א חיות, ער פילט ער פארלירט זיין חיות אין לעבן. סאו דער מענטש בעצם איז נישט דעפרעסט, דער מענטש איז אנגעווייטאגט און ער ווייסט נישט צו דיעלן מיט זיין ווייטאג, איז מילא די ווייטאג האט אים געקאוזט דעפרעשן, דעפרעשן איז א אוטקאם, אבער עכט וואס דעם מענטש ליידט איז פון ווייטאג און ער דארף זיך אויסלערנען צו דיעלן מיט דעם, און האפן דער באשעפער זאל אים העלפן ארויסגיין פון די ווייטאג. ביי די מענטשן רעדט מען נישט פון, נישט דאס איז די זאך דא, די עיקר וואס מען רעדט דא פון דעפרעשן, איז דא מענטשן די לעבן איז אים נישט אזוי שלעכט, ער האט נישט געהאט קיין טראמא, אדער נישט עפעס קיין מעידזשער פעין, איך מיין יעדער האט אז ס'האט זיך זיין פעקל באט די רעדסט נישט דא עפעס מעידזשער, ער איז דיפרעסט ער פילט נישט קיין חיות אין לעבן, ער פילט נישט קיין חיות אין לעבן, פארוואס קומט דאס? ווייל יעדע מענטש איז געבוירן מיט א איגאו און ער איז ביזי טראכטן פון זיך, ווען א מענטש איז נאר ביזי טראכטן פון זיך א גאנצע טאג און אלעס איז ביזי נאר פאר זיך ווערט ער דיפרעסט, די גמרא שרייבט אז קיין איין מענטש קומט נישט אן צו פולפילן מער ווי פופציג פראצענט פון זיינע תאוות, און איך זאג, איך ווייס נישט ווי קיין מענטש זאל אנקומען צו פופציג, אויב ס'איז דא אפשר געציילטע מענטשן זענען די לאקי מענטש זענען אנגעקומען אפילו צו פופציג, רוב מענטשן וואס האבן נישט צען פראצענט פון זייער תאוות, צוואנציג פראצענט פון זייער תאוות, זיי קענען אנפילן א לעבן. יעצט וואס געשעט ווען א מענטש איז ביזי טראכטן נאר פון זיך און אלעס איז זיך, מוז אים אלעס גיין פונקטליך וויאזוי ער וויל, זאכן גייען נישט וויאזוי ער וויל, ווערט ער דעפרעסט. ער פילט נישט בעצם א חיות אין לעבן. והיינו די קשיא וואס גייט אונז זאגן ביים דאווענען יעדן טאג, באשעפער האט אונז ליב, אהבת העולם אהבתני, אוהב עמו ישראל, באשעפער איז אונז מחשיב, אונז זעמיר דיין סגולה, וויאזוי קען א מענטש זיך ארומדרייען און דאס נישט פילן? פארוואס איז דא אזא זאך ווי א מענטש זאל נישט פילן אינגאנצן באליבט, אינגאנצן מחשיב פאר'ן אייבערשטן? ווייל יעדער מענטש האט א איגו אין זיך.

אז ער ווייסט און ער גלייבט אז אלעס ווערט געפירט פון אויבן, און וואס איך טו אויף דער וועלט איז וואס איז רצון השם, איז איך פארשטיי נישט ווי ער דען קען גיין צו די מדריגה אינגאנצן איז רצון השם באט עטליסט א חלק פון מיין לעבן איז רצון השם טייטש עס זעהט ארויס פון זיך נישט אלעס איז איך עפנט ער זיך אויף פארן אייבערשטן ממילא קען קען ער פילן די אהבת השם ער קען פילן חשיבות ביי זיך, איז פארקערט איז די ביטול דאס הייבט אים אויף, דאס מאכט אים פילן שטארק, דאס מאכט אים פילן באליבט, דאס מאכט אים חשוב, און איז פונקט פארקערט, און עטס גיין הערן ווען א מענטש איז דיפרעסט וואס זאגט ער? איך בין גארנישט ווערט. א מענטש וואס איז א ענו זאגט איך בין גארנישט. פונקט ווי אגב וועסטו פרעגן וואס איז די חילוק צווישן די צוויי ווערטער. ווען א מענטש זאגט איך בין גארנישט ווערט טייטש אז ס'איז דא א 'איך' און די 'איך' איז צעפאלן, די 'איך' איז צעבראכן. אזוי ווי האסט גענומען א שטיין און האסט עס געדעמעדזשט. די שטיין איז דא. אבער א מענטש זאגט איך בין נישט טייטשט אז ס'איז נישט דא קיין 'מיך'. אלעס איז די אייבערשטער, און די 'איך', וואס הייסט ס'איז נישט דא קיין 'מיך', ס'איז דא א 'מיך', דעם 'איך' איז א חלק אלוקי ממעל און ס'טוט אלעס וואס די אייבערשטער וויל, ס'האט נישט א כח פאר זיך אליין. און ס'איז פונקט פארקערט, א מענטש וואס זאגט 'איך בין גארנישט ווערד' איז א מחיצה פארן אייבערשטן, וואס הייסט 'איך בין גארנישט ווערד', די אייבערשטער האט דיך געגעבן חשיבות. דער אייבערשטער האט דיך באשאפן מיט אזויפיל חכמה, ווי האסטו א רעכט צו זאגן איך בין גארנישט ווערד? סאו דאס טייטש דאס קומט פון גאווה, ער טייטש ער גלייבט ער האט א כח פאר זיך, און יעצט איז היינט דא טעראפיסט, ס'איז היינט געווארן א וועלט פיל מיט טעראפיסט, און מענטשן גייען צו טעראפיסט, און צומאל האב איך געזען א סטאדי אז מען זאגט פופציג פראצענט פון טעראפיסט האבן מער פראבלעמס ווי די מענטשן וואס קומען צו זיי, און איך זאג איך מיין ס'איז סאך מער ווי פופציג. יעצט טעראפיסט זענען ביזי מיט אהער און אהין און מיט קאגניטיוו ביהעיווער און מיט די וועי יו טינק און מיט איך ווייס אלע שטות און מהללים אין וועלט און ס'האט נאך ביזדערווייל דאכצמער קיינעם נישט געהאלפן ארויסצוגיין פון זיין דעפרעשן, די עולם איז ווייטער דעפרעסט און מענטשן גייען אויף פילן אויף די אלע אויף די אלע פילן כדי צו העלפן פון דעפרעשן און איט דאזענט העלפ עניבאדי און ס'געווען פאני ווי די טעראפיסט האבן אפאר יאר צוריק, כ'ווייס נישט ווי לאנג צוריק ס'איז געווען, האבן געמאכט א גראונד ברעיקינג דיסקאווערי, אז זיי זאגן פאר מענטשן וואס זענען דעפרעסט, גיי העלף א צווייטן, טו עפעס פאר א צווייטן. wow! ממש א גראונד ברעיקינג דיסקאווערי, אינטערעסאנט די תורה האט עס שוין געשריבן איבער דרײַ און דרײַסיק הונדערט יאר צוריק, און אונזער זיידע אברהם וואס האט געלעבט אפאר הונדערט יאר פאר די תורה, האט אויסגעלערנט פאר זיינע קינדער און אייניקלעך די זאך מ'זאל טון חסד פאר אנדערע פאר א צווייטן, און אלע גוים ארום זיך האט ער אויך אויסגעלערנט די זעלבע זאך. און ס'איז פאני ווייל בדרך כלל ווען די טעראפיסט זאגן דאס פאר מענטשן זאלן גיין העלפן אנדערע מענטשן, זיי זאגן עכט נישט וואס די זאך איז. ווייל וואס געשעט ווען א מענטש העלפט א צווייטן? ער קוקט ארויס פון זיך, ער זעט אז נישט אלעס איז מיך. און וועגן דעם מאכט אים עס פילן גוט, און עס איז דא צו דעם אנדערע זאכן אויך, פיזיטערעפיסט זענען ביזי רעדן פון אלע אנדערע זאכן אבער דאס זאלן זיי נישט רעדן, פארוואס? ווייל די גאנצע טעראפי וועלט איז געבויט אויף אנכי, אויף אלעס איגאאיסטיק, די גאנצע זאך פון טעראפיסט איז געבויט אויף איגאו, זיך אליין צו זען, פיור זיך. סאו וויאזוי קען די טעראפיסט אז ער איז ביזי נאר זעהן זיך, וויאזוי קען ער דיך זאגן זאלסט דיך נישט זעהן? און אויב די טעראפיסט האט דיך יא דאס געזאגט איז ער נישט קיין טעראפיסט איז ער א משפיע, פארוואס רופט זיך א טעראפיסט? כ'ווייס נישט אפשר איז בעסער פאר ביזנעס, אבער אזא איינער איז נישט קיין טעראפיסט ער איז א משפיע. איך קען דיך געבן א גוטע עצה, האו אבאוט גיי זעץ דיך לערנען חסידות, גיי לערן אביסל תניא, גיי לערן אנדערע חסידישע ספרים, קען זיין תניא רעדט נישט צו דיך, קען זיין נישט יעדער איינער רעדט יעדע ספר צו, גיי לערנען חסידישע ספרים, וואס די עיקר פון חסידות איז געווען אויסצולערנען א מענטש ווי אזוי אויסצורייסן די אנוכי פון זיך, א מענטש זאל נישט זען זיך נאר זאל זען אז ס'איז דא עפעס אנדערש חוץ זיך. יעצט גיי לערנען דאס וועסטו זען ווי און הייב עס אן פאלגן וועסטו זען ווי דו וועסט ארויסגיין פון דיין דעפרעשן. יעצט פארוואס אז איינס האט גארנישט מיטן צווייטן פארוואס מענטש איך איינס מיטן צווייטן, ווייל סדר הער איך מענטשן זענען ביזי זאגן אז מען דארף נישט זיין אזוי ביזי מיט ענווה, מען דארף זיין ביזי מען זאל לערנען מען זאל טוהן, עווענטשעלי וועט ער אנקומען, ווייל טאמער א מענטש איז ביזי מיט ענווה וועט ער צוקומען צו מרה שחורה און ס'וועט אים אינגאנצן אראפפירן, איים לייק וואט? אר יו סיריעס? אז איינער זאגט אזא זאך און כ'האב עס געהערט פון אסאך מענטשן, טאש דער מענטש האט נישט קיין אהנונג וואס ענווה מיינט, אז א מענטש קען זאגן אזא זאך האט נישט קיין אהנונג בחייכם ומייכם וואס ענווה מיינט, און דעטס די ריזען וויי איי סעד איט, פארוואס כ'האב עס צאמגעמישט אפילו ס'האט נישט קיין שייכות איינס מיט צווייטן, ביקאוז פיפל מעיק דיס מיסטעיק, מענטשן האבן צאמגעמישט צוויי זאכן וואס זענען פונקט פארקערט איינס צום צווייטן. נאר זיי האבן געהערט איינער זאגט איך בין גארנישט ווערט און איינער זאגט איך בין גארנישט און זיי האבן געמאכט א מיסטעיק פון די צוויי זאכן. און ס'קען זיין אז ס'דא מענטשן וואס זענען טאקע געווארן דעפרעסט, איי דאנט קנאו. זיי האבן זיי נישט געוואוסט וואס ענווה איז, זענען זיי געגאנגען זיי האבן גענומען די זאך פון ענווה און געמאכט דערפון איין גרויסע איגו וואס דאס איז דא אסאך וואס האבן דאס געטון אין היסטערי. איך וויל נישט יעצט ווייטער אריינגיין ווייל איך רעד שוין צו לאנג. סאו איך האף ענק אלע פארשטייען, איך האף ענק שטייען וואס דאס מיינט, און איך פארשטיי אויכעט אז א מענטש קען נישט ווערן קיין ענף פון איין מינוט אויפן צווייטן, און טעיקס טיים, כאפ נישט קיין הייסע לאקשן, און איך זאג פאר יעדעם איינעם, די דרשה וואס איך האב יעצט געזאגט, דערהער נישט וואס איך האב געזאגט, דערהער אז ס'איז דא עפעס צו דערהערן, אבער דערהער עס גוט, ס'איז דא עפעס צו דערהערן, און הייב עס אן, לאז עס אריינקומען ביי דיר. און צוביסלעך העסטו אויסלאזען און זעהן אז עס איז דא עפעס אנדערש חוץ דיך, און נישט א גאנצע טאג דארף מען זיין מיט זיך, און עסט אליין זעהן ווי דיין גאנצע לעבן וועט זיך טוישן. כ'האף ענק אלע פארשטייען. האטס א גוטע וואך. גאלד מאכער מיט דא, כ'האב געעפענט א ארגענעזעישאן קאלד אך ואך, עס איז געמאכט פאר עלטערע בחורים און גרושים, קיינער זאל נישט פילן אליין, עס איז זייער שווער צו זיין סינגל, און איך פרוביר צו מאכן קומזיצן. חבירות, און איך וויל אויך מאך זיין אין א בית מדרש, און איך זיי צאם צו שאפן געלט, אויב איינער קען מיך העלפן, פליז איך וועל לאזן א נאמבער, קאל מיך, אדער שיק מיר א אימעיל, שקויעך.